Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Pip and Nuts.

Ħbieb, nilqagħkom għal programm ieħor Who's Cooking flimkien miegħi ġol-kċina għal 25 minuta. Qabel ngħidilkom x'san sajru llum grazzi tal-kummenti tagħkom għall-programm tal-ġimgħa li għadda. Dak il-rigattoni bit-salza, il-purè tal-piżelli, nagħni, aspariġi u l-mascarpone. Kif ukoll għamilna dik iċ-cheesecake, il-vegan cheesecake, verament Kienet sabiħa, mżejna bil-berries u b'dawk il-fjuri u dawk l-affarijiet. Insomma llum għandna programm tajjeb daqs tal-ġimgħa l-oħra u ħa ngħidilkom x'tant sajru. Għandna a vegan brownie bis-sweet potato, mingħajr bajd, mingħajr buttir, imma bis-sweet potato. Huma moist, huma indulgent u verament huma tajbin. U għandna wkoll il-focaccia. Il-focaccia mhux pizza, focaccia bit-salzett, bit-tuffieħ u r-rosemary, insomma, u mbagħad ngħidilkom dik ir-riċetta meta naslu għaliha. Infakkarkom fil-Facebook page tiegħi, What's Cooking with Manuel, għafsu like, hemmhekk issibu it-tagħrif kollu tal-programm tagħna, ir-recipe links, l-ittratti, kompetizzjonijiet u tinsewx il-website aceline.media. fejn isibu r-riċetti u kull programm on demand. Taf x'jfisser on demand? On demand ifisser li jekk illum ma rajtx il-programm live dal-ħin, ok, l-Erbgħa filgħaxija, tistgħu terġgħu tarawh mhux biss bir-repetizzjoni l-Ġimgħa fl-Erbgħa ta' wara nofsinhar imma wkoll meta tridu inkom. Aceline dot Media, il-programmi on demand. Qed ngħid ħafna, irrid nibda. Mela ħa nibdew il-programm tal-lum bis-sweet potato brownies il-forn mixawl, dawn kull m'għandhom bżonn ti 15-il minuta ġol forn. Ġili jgħidu li Manwil kemm tisfen ġol kxin, ah, għandi ħafna enerġija. Oh. Isma, għandna bżonn il-food processor. Mela, ir-riċetta li sa ssibu fuq il-website hija din li sa nagħmel, imma jien doppjajta. Vurdi li jien hawnhekk fuq il-website sa ssibu 260 grams um, uh, sweet potato, imma jien illum ħa nagħmel kollox doppju u jidhirli r-riċetta finali sa tkun double in size. Mela, għandna bżonn 260 gramma sweet potato imsajra. Din hija msajra diġà għallejtha 260 grams, 260 gramma. Dawn huma il-vegan, il-vegan ehm, brownies. Hawnhekk għandna 25 gramma kukkodina skura, Mhux kokkodina ċara li għandha z-zokkor, mhux drinking chocolate, kokkodina skura, kuċċarina vanilla extract. Hawnhekk għandna il-maple syrup, għandna 80 gramma. Issa maple syrup huwa s-sors aħjar tas-sweetener, nużah ħafna fil-ħelu tejlum il-ġurnata. Hekk m'għandkomx maple syrup tistgħu tużaw honey, l-għasel. Maple syrup għandu togħma partikolari. U għandna bżonn ukoll hawnhekk il-peanut butter. Għandna bżonn 120 grams. Ħa nġib mgħarfa għax m'għandix mgħarfa hawnhekk. Jien diġà xegħilt il-forn biex insajru kollox, mela 120 gramma Peanut butter. So jien tajtek ir-riċetta li sa ssib fuq il-website. Illum jien qed niddoppja kollox, okay? Għalhekk qed nuża il-bot kollu, qed nuża doppju. Inti ibqa' fuq dak li tnejlek kien ma rridx inħawwadkom. Issa di riċetti hija sempliċi, sempliċi ħafna. Kulma rridu nagħmlu, nibblizzjaw kollox flimkien. Issa hemmhekk għandi l-pecan nuts u għandi ċ-ċikolata skura. Brownies bis-sweet potato. Is-soltu jkollna z-zokkor, ikollna l-bajt, ikollna l-butir, imma llum m'għandniex minn dawk l-affarijiet. Qisha sattir din illum. Mela. Kremuża ħafna din bħala riċetta. Ħa nibblizzja naqra iktar għax ma rridx insib biċċiet ta' sweet potato. Issa, għanna bżon 100 gramma ċokkolata vegan. Importanti tkun vegan. U għandi kol 50 gramma pecan nuts jew walnuts. Tajjeb ħafna. Tata! Għamiltom għal mami tiegħi nselmilha minn hawnhekk. Għalt li x'sa tagħmel għalt li brownies bil bis-sweet potato u daqithom u baqgħet imbelħa għax verament huma tajbin. Issa sfortunatament ħanejda din min ikollu ċertu dieta bħal min huwa gluten intolerant jew min hu vegan jew vegetarian M'hemmx ħafna restaurants jew cafes li jservulek tista' tidħol u ssib biċċa kejk ple. Diffiċli, jiġifieri hemm postijiet, imma mhux ħafna. So meta tagħmel riċetta vegan u tkun tajba mmens, mhijiex biss għal min hu vegan, hija għal kulħadd. Kulħadd jista' jduqha, kulħadd jista' jekolha, speċjalment dawk in-nies li huma vegan. Issa, hawnhekk għandi mitt gramma ċikkulata skura vegan. Nofs isejra ġot-taħlita. In-nofs l-oħra meta ssir ħa nitfagħha fil-wiċċ. U hawnhekk ħa nżid għandi 50 gramma pecan nuts. Nofshom sejrin hawn u nofs fil-wiċċ. Issa kull ma rrid nagħmel jien inħawwad dawn ovvjament mhux bil-blitz għax inġibhom rat. Din sejra hawnhekk, il-pecan nuts sejrin fil-wiċċ, u meta toħroġ minn ġol forn ħa nitfala dawk il-biċċi ta' ċikolata meta tkun għadha sħuna. Sejra ġol forn kwarta 15-17 minutes fuq 200 degrees Celsius. Ħa nispiċċaw nipprepara għal focaccia Jien hawnhekk komplejt, għandna dawk il-brownies fil-forn u jien bdejt naqli l-basla, għandi basla, għandi ftit tewm u għandi rosemary frisk hemmhekk ġot-taġen b'naqra żejt ta' żebbuġa. Ħa nżid hawnhekk dak huwa il-mili jew it-topping tal-fokaċċa. Hawnhekk għandi tuffiħa, ħa nżidu hawnhekk ukoll. u nħalluh isir bil-mod. Sadattant sa nkun qegħdin nużaw it-salzett għal din ir-riċetta. Qabel nibda nsajr it-salzett ħa nibdew il-laġina tal-fokaċċa. Mela jiena hawnhekk għandi bżonn 500 gramma tqiq plain. Nikkalkula minn fuq għajnejja. Tajjeb. Għandna bżonn kuċċerina u nofs melħ u għandna qisu marfa rosemary frisk jew niexef, jien għandi l-frisk, so qed nuża l-frisk. Ħanżid hawnhekk il-garlic granules kif ukoll ħmira. Mela importanti li l-ħmira ma tkunx fuq il-melħ, hawn min il-ħmira jitfa' ħaġa naqra ilma sħun ukoll jew ħalib. Jien hawnhekk ħa nitfa' kuċċarina u nofs ħmira niexfa. U għandi wkoll kuċċarina garlic granules, mela t-tomit ġej mill-ħmira u l-garlic granules, tajjeb. ħanżid jisu erba' maref żejt ta' żebbuġa. Tajjeb. U għandi bżonn lil masħun. Mela żomm sekonda. Nolilu hawnhekk. Hawnhekk għandi ilma sħun. U ovvjament inżidu l-ilma kif għandna ton xi 350 ml suppost. Importanti li t-taħlita ma tħalluwix nixfa, ok? Trid tkun pjuttost naqra soft. Once li tagħqad sew ħa nibda nżid naqra iktar ilma u nniżel is-speed. Infatti issa jridu nħalluha ehm, taħdem fuq din English kneading ngħidulha. Mela ħa neħu dawn minn hawn. Mela, Ħmira, melħ, kellna it-tqiegħ, iż-żejt ta' żebbuġa u l-ilma sħun. Mela kif għadtlek, hawnhekk jien bdejt insajjar u riħa vera tfuħ. Hawnhekk kelli il-basal, it-tewm u r-rosemary u ftit żejt ta' żebbuġa u tfajt it-tuffieħa issa. Hawnhekk ħa nibda insajjar it-salzett. Jien hawnhekk qed nuża mhux salzett Taljan illum, salzett Ingliż. Mela, sikkina. U li sa nagħmel ħa naqla' t-salzett minn ġol casing. Mela. Ekkara. U dan sejjer hawnhekk ġot taġen. U bħala fokaċċa li sa nagħmlu meta ngħid mimlija fil-verità mhux sa tkun mimlija, dawn it-togħmiet sejrin fil-wiċċ, bħal meta nagħmlu pizza biex tifhimni. Għallu naqbdu t-salzett u nistgħu nagħmlu jew fokaċċa kbira waħda jew tnejn twal dir-riċetta tal-lum. Nkompli hawnhekk inżid it-salzett, l-għaġina qiegħda ssir, qiegħda titħawwad, Importanti li l-għaġina tħalliha titħawwad għal xi għaxar minuti. Ok, għandna bżonn inħadmu il-gluten hemmhekk. L-aħħar waħda. Ħankompli nagħmlet salsit ħansajru ftit u niġu lura hawnhekk once li dik lesta għandi waħda diġà lesta Diġà telgħet u nurikom kif niftħuha nkomplu din ir-riċetta. U hawnhekk għandna dak it-salset u t-tuffiħ u l-basal u r-rosemary lest imsajjar. Fil-verità hawn min it-salset jitfu fuq il-focaccia u l-pizza nej, għax ovvjament sa jsir fil-forn. Mela, u qabel orejtkom kif nagħmlu l-għaġina tal-focaccia dik qiegħda hawnhekk għaliha titla', Ovvjament waqt qabel beda l-programm għandi waħda lesta. Din hija l-għaġina. Ftit qiq fuq il-mejda. Sa li rridu nagħmlu huwa dan, huwa sempliċi. Ħanneħid il-bowl minn hawn. L-ewwel nett irridu nneħħulha l-arja li għandha ġo fiha. So, in English we say knock out the air. Okay? Neħħejnila hemmhekk l-arja. Issa m'għandekx għalfejn tuża l-embuba u l-idejn hija radba sa nice soft daw u li sa nagħmel ħan nagħmlilha hekk kara. Hawn min jagħmilha rettangolo. Jien illum sa nbiddilha naqra ħa nagħmilha twila. Waħda hekk. Nifforma b'subajk. Mela nfakkarkom din għandha t-tewm, granules tal tat-tewm, kellha wkoll rosemary, Aku, waħda, tnejn. Unek għandi baking sheet tal-forn stess, għal iktar tqiq, staw tużaw semolina, sejjerek, U dawn naqbduhom u nitfawhom hawnhekk fuq it-tray. Issa li rridu nagħmlu it's rustic, okay? Għawara, ħanurikom. Importanti issa subajna hekk. Sejt ta' zebbuġa. Use your fingers. Tajjeb, naqbdu din għal fuq, ħanu rikom wahda. Nistu wahda l-ewwel. Kif għadtilkom it-Taljani fil-verità il-salzett jitfgħu fuq il-fokaċċa nejja, anki l-Maltin meta jagħmlu il-fokaċċa il-ħobża il-ftiera Maltija. Okay? Għan nimsaħ waħda idejja. Issa, hawnhekk jien għandi il-mozzarella, ħanġib bowl. dal-ilma ġo fija. Naqbad biċċiet tal-mozzarella hekk fuq il-pizza, il-fokaċċa propja. U biex nispiċċaw naqra melħ oħxon. U dik hija lesta għal-forn. Once li għandi ftit ħin, ħanamlilha ħanamel it-tieni waħda u fl-istessin norikom eh, nerġa' ngħidilkom ir-riċetta mara l-fokaċċa kienet 500 gramma tqiq plain. Kenna kuċċarina Ħmira sachet propja ta' 11 grams, 16 gramma, kellna erba' marif żejt ta' żebbuġa, kellna wkoll kuċċerina u nofs melħ, u jisu 350 ml ilma, ovvjament l-ilma jiddipendi istaġun, jista' jkun li fix-xitwa toħodlok inqas u fis-sajf toħodlok iktar. Din li rridu nagħmlu nħalluha toqgħod għal 15-il minuta qabel indaħluha ġol-forn. Għax din l-għaġina trid terġa' titla', ok? Dawk huma l-fokaċċa bit-salzett, bit-tuffieħ u bir-rosemary. Kif għadilkom ħa nispiċċa bil-mozzrilla. Riklami, riklami. U hawnhekk għandna l-żewġ platti lesti għalikom illum palessi din taraw il-fokaċċa, dik il-fokaċċa biż-żejt ta' żebbuġa, il-rosemary u t-tewm u għamilna dak it-topping bit-salzett, kellna l-basal, iktar rosemary, kellna wkoll ehm, it-salzett, il-cumberland sausage, U spiċċajna ftit weraq friski hemmhekk. Hija riċetta tajba wkoll kellha l-mozzarella. It-tieni riċetta dessert tal-lum hija il-vegan brownies. Ara kemm huma sbieħ, morbidi, moist, huma vera indulgent. Dawn huma magħmulin mis-sweet potato, kellna l-kokkodina, il-maple syrup minflok il-bajd jew iz-zokkor normali u s-sweet potato ovvjament verament riċetta tajba. Insomma dawk tista' ssibu r-riċetti fuq il-website tagħna aceline.media kif ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Jien sa nħallikom il-ġimgħa d-dieħla nintaqgħu għal programm ieħor What's Cooking. Ciao!